Nah, but is it a defender? Yeah, the good doesn't hold its breath. Cody, the man who couldn't make it at Liverpool, is denied a goal against them. Oof. Right, mae Spurs yr i, pwy sy'n chwarae? O, oh, mae Davis ddim yn chwarae Spurs. Mae Davis wedi ar y fainc. Well, well, well, well, well. Well, that has left a sour taste in the home fans here. They thought they'd make a monumental break. They'd made a monumental breakthrough. Now they have to go again. We're into the final 20 minutes. Rydych chi'n gwrando ar yw pla, mae'n ddrwg gen i am ail gynhesu newyddion y uh, gorfforaeth Brydeinig cenedlaethol. Dim cenedlaethol.

Pam ddim? Pam ddim? Gadewch ni fynd am random. Os mae rhif 7 i weld, na, ddim rhif 7 i weld. Oes, so mewn i atod fan nesaf. Pimp. Trams. Trams. Deg eiliad o hwnna, dwi ddim eisiau neb yn cwyno amdano fi. Reit, um, rydyn ni'n gwrando ar Upa Bobby Hawk Drew, felly dyma beth o'n eisiau gwneud. Roeddwn i eisiau cadw hwnna fyna. A nawr rydw i'n mynd i ddarllen gan o esboniad o Genesis. Jyst i gael hwn yn swyddogol nawr yn dystiolaeth i unrhyw un sydd eisiau clywed amdano fe. So mae gynnon ni Genesis 41 A os chi'n cofio'n iawn, roedden ni'n um, sôn am Joseph yn cael uh, ei wobrwyo. A mae'n dweud fan hyn, teitl fan hyn, Joseph. Uh, roedd Joseph wedi dioddau llawer gan ddynion. Cysineb, obsydyn, roedd Joseph wedi diodde llawer gan ddynion, cysineb ei frodyr, cam gyhuddiad gwraig Potiffar, anghofrwydd y pen trilliad, ond trwy'r cyfan nid oedd daion ei dew wedi pallu. Trwy ddirgel ffyrdd y mae'r ucheliwr yn dwyn ei waith i ben, a hynny ar lles i'w blant yn y pendraw. Dyw yn gyfalu. Yn y darn hwn, gwelwn nad oedd Dyw wedi anghofio ei blentyn. er gwaethaf holl brofedigaethau a siomedigaethau Joseph. Mae Dyw yn gwybod, mae Dyw yn gweld, mae Dyw yn teyrnasu, ac yn ei ddaioni a'i ras, mae yn sicr o ofalu am ei blant. Nid pob un ohonynt sy'n cael ei wobrwyo, megis Joseph, ond ni fydd un y mae Ysbryd Dyw

Salm 37. Ah, right. Um, na fydd yn ddig wrth y rhai drygionus, na chen fy geni wrth y rhai sy'n gwneud drwg, oherwydd fe wywant yn sydyn fel glaswellt, a chryno fel glesni gwanwyn. Ymddiried yn yr arglwydd a gwna ddaioni, i ti gael byw yn y wlad mewn cymdeithas ddiogel, ym mhyfryda yn yr arglwydd, a rhydd i ti ddisyfiad dy galon. Rho dy ffyrdd i'r arglwydd, ymddiried ynddo, ac fe weithreda. Fe wna i gyrwyrdeb ddisgleirio fel goleini, a thuniondeb fel hael canol dydd. Disgwyl yn dawel am yr arglwydd, aros na myneddgar amdano. Paid â bod yn ddig wrth yr un sy'n llwyddo, y gŵr sy'n gwneud cynllwynion. Paid â digio, rho'r gorau i lid. Paid â bod yn ddig, neu ni ddaw ond drwg o hynny. Oherwydd dinistrir y rhai drwg, a bydd y rhai sy'n gobeithio yn yr arglwydd yn etifeddu'r tir. Ymhen ychydig eto, ni fydd y drigionus, er i ti edrych yn ddyfal am ei le, ni fydd ar gael. Os ond bydd y gostynedig yn meddiannu'r tir ac yn mwynhau heddwch llawn. Y mae'r drigionus yn cynllwyn yn erbyn y cyfiawn, ac yn ysgyrnygu ei ddannedd arno. Ond y mae'r arglwydd yn chwerthin am ei ben, oherwydd gwir fod ei amser yn dyfod. Gwyr, sorry, oherwydd gwyr fod ei amser yn dyfod. Y mae'r drygionus yn chwifio cleddyf ac yn plygu ei bwa i ddarostwng y tlawd a'r anghenus.

gwell yw'r ychydig sydd gan y cyfiawn na chyfoeth mawr y drygionus. Oherwydd torri'r nerth y drygionus, ond bydd yr arglwydd yn cynnal y cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio dros ddyddiau'r ddifeis, ddifeus ac fe beri ei hetifeddiaeth am byth Ni ddaw cywilydd arnynt mewn cyfnod drwg, a bydd ganddynt ddigon mewn dyddiau o newyn. Oherwydd fe dderfydd am y drygionus, bydd gelynion yr arglwydd fel cynnyd mewn tân, neu Pob un ohonynt yn diflannu mewn mwg. Diflanant mewn mwg. Diflanant. Y mae'r drygionus yn benthyca heb dal yn ôl, ond y cyfiawn yn rhoddwr trigarog. Bydd rhai a fendithiwyd gan yr Arglwydd yn etifeddu'r tir, ond fe dorrir ymaith y rhai a felltithiwyd ganddo. Yr Arglwydd sy'n cyfeirio camau'r difeus, neu gair arall am ddifeus yw gŵr. a y mae'r ei, y mae'n ei gynnal ac yn ymhyfrydu yn ei gerddediad. Er iddo syrthio nis bwrr i'r llawr, oherwydd y mae'r arglwydd yn ei gynnal a'i law. Bîm ifanc, ac yn awr yr wyf yn hen. ond ni welais y cyfiawn wedi ei adael. Na'i blant yn cardota am fara. Y mae bob amser yn drigarog ac yn rhoi bendith, sorry, yn rhoi benthyg a'i blant yn fendith. Tro oddi wrth ddrwg a gwna dda, a chei gartref diogel am byth, oherwydd y mae'r arglwydd yn caru barn, ac nid yw'n gadael ei ffyddloniaid. Ond difethir, neu cedwyr, heb yr anghyfiawn. Ond difethir yr anghyfiawn, am byth, a thorri'r ymaith blant y drygionis. Y mae'r cyfiawn yn etifeddu'r tir ac yn cartrefu ynddo am byth. Y mae genau'r cyfiawn yn llefaru doethineb a'i dafod yn mynegi barn. Y mae cyfraith ei dduw yn ei galon, ac nid yw ei gamau'n methu. Y mae'r drygionus yn gwylio'r cyfiawn ac yn ceisio cyfle i'w ladd, ond nid yw'r arglwydd yn ei adael yn ei law. nac yn caniatáu ei gondemnio pan fernir ef. Disgwyl wrth yr arglwydd a glin wrth ei ffordd, ac fe ddyrchafa i etifeddu'r tir, a chei weld y drygionus yn cael eu torri ymaith. Gwelais y drygionus yn, dda, yn ddidostur, yn taflu fel blagurin uraidd. Ond pan eithym heibio, nid oedd dim ohono. Er i mi chwilio amdano, nid oedd i'w gael. Sylwa ar y, di, ar y difeus ac edrych ar yr uniaw, oherwydd y mae disgynyddion gan yr heddychlon. Difethir y gwrthryfelwyr i gyd, a dinistrir disgynyddion y drygionus. Ond daw gwaredigaeth y cyfiawn oddi wrth yr Arglwydd, ef yw ei hamddiffyn yn amser adfyd. Bydd yr Arglwydd yn eu cynorthwyo ac yn eu harbed. Bydd yn eu harbed rhag y drygionus ac yn eu hachub am iddynt lochesu ynddo. Salm 37 yw hwnna. 23-25 felly yw yr arglwydd sy'n cyfeirio camau'r difeus y mae'n ei gynnal ac yn ymhyfrydu yn ei gerddediad. Er iddo syrthio, ni sbwrir i'r llawr, oherwydd y mae'r arglwydd yn ei gynnal a'i law. Dyrchafiad Joseph, felly, a phwy bynnag sy'n a ostyngo ei hun, a ddyrchefir, medd Iesu Grist yn Matthew 23, 12. Yr oedd Joseph wedi profi darostyngiad hir, heb i hwnnw ddileu ei ffydd na chwerwi ei ysbryd. Bellach, wele ei ddyrchafiad i fod yn fath o Brif Weinidog ar yr Aifft, a'i enwau newydd, Abrec, plygwch y glin yn ôl pob tebyg, a Safnath, Panea, helaethrwydd bywyd, eto yn ôl pob tebyg, yn datgan ei statws newydd yn y wlad. sef plygwch y glin a helaethrwydd bywyd. Maes o law, caiff y Cristion, ie, yeah, y Cristion tlawd a dirmygedig, ei ddyrchafu pan a i mewn i lawenydd ei arglwydd i fwynhau gogoniant tragwyddo. Matthew 25-21. Ond gwelwn yma hefyd, ddarlun o'r hyn a brofodd Iesu Grist ei hun –

yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ar ffurf, ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i'w gipio, ond fe gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol. Dibrysiodd yw'r hen gyfieithiad, meddai fan hyn. O'i gael ar ddull dyn, fe darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau. Ie, yeah, angau ar groes. Am hynny, tra, dyr, tra dyrchafodd Dyw ef a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw. fel wrth enw Iesu y plygai pob glin yn y nef ac ar y ddear a than y ddear. Ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd er gogoniant Dyw Dad. Fe'i hymddarostyngodd ei hun i'r eithaf wrth ddod i'r byd ac wrth farw ar groes. ond o ganlyniad i'r ymddarostyngiad rhyfeddol hwn mae'r tad wedi ei dra dyrchafu. Megis yn achos Joseph, wedi rhoi pob awdurdod yn ei law. Plygwch y glin i'r mab, dyna'r alwad o'r nef i ddynion y llawr, oherwydd ynddo ef mae gwir helaethrwydd bywyd.